Probabbli l-lingwa hija l-aktar logħba li nilagħbu biha bla ma nintebħu. Għax x'inhuma l-botti u r-risposti u ċ-ċajt jekk mhux logħob bil-kliem? L-illustratur Julian Mallia, magħruf aħjar bħala Ġulinu, Ittraduċa dan il-logħob bil-kliem f'illustrazzjonijiet.
Diffiċli eżatt tifhem għalfejn ċajta hija umoristika jew le għalfejn xi ħaġa toġobna. Pero naħseb fattur komuni fil-ċajt u fil-loħ bil-klim u għalli dak li kun jistenna tweġiba jew jistenna ċertu sekwenza ta' storja. Pero mbagħad min qed jgħid iċ-ċajta jew il-wordplay ibiddel it-tifsira fl-aħħar, jiġifieri jkun hemm dik in-naqra ta' twist li taħsad il dak li jkun u allura jkun hemm dak l-effett umoristiku. Naħseb il-Malti hemm diversi minn dawn it-tip ta' logħob bil-kliem, infatti esplorajt uħud minnhom fl-esebizzjoni li kelli fi Spazju Kreattiv f'April li għadda. Kien hemm sensiela fuq il-espressjonijiet bil-qlub, pereżempju. Bħal ngħidu aħna qalb ta' qalbi li jiena interpretajta b'mod viżiv billi għamilt qalb kbira u qalb żgħira ġo fija, ġifieri misa id-diminuttiv tal-qalb. U espressjoni oħra wkoll li użajt kienet nofs qalb fej ħadtha b'mod letterali fil-pittura Letteralment ħallejta nofsa mhux lesta, ġifieri iżni għamilta b'nuqqas ta' ħeġġa dil pittura, ġifieri bdejta però nofsa ħallejta kif kienet bl sketch. Apparti minn espressjonijiet Maltin ukoll isfruttajt ukoll ċertu links kulturali anki ma' ehm, li mhumiex eh, purament Maltin. Però il-punt ta' tluq dejjem kien, kien eh, il-lingwa Maltija jew kliem ivvintat ngħidu waħda trumpant għall-argument li jisa ċajta ta' nkunu żaru li tirreferi għal ġenitali tal-infant. Jina sfruttajta eh, fil-pittura użajt il-Trump Użajt il-wiċċ ta' Trump u tfajtu fuq il-junfant vera, però il-kombinazzjoni kulturali u lingwistika hija l-fatt li l-emblema tar-Republicans hija nfatti il-junfant. So dik kienet kombinazzjoni li ma stajtx ma nisfruttax. Eżempju ieħor fejn għandi l-obblikliem ukoll huwa hija fil-pittura Spaceship Fej naraw Luzzu li u qed qiegħed barra mill-atmosfera, barra mid-dinja. Hemmhekk sfruttajt il-fatt li meta ngħidu spaceship neħduha for granted x'inhu huwa spaceship li huwa r-rocket. Mentri f'dal-każ permezz ta' l-arti viżiva qed nuri spaceship imma qed nuri dgħajsa fil-verità. Qed nuri l-Luzzu Li teknikament qisu ġie eżiljat barra mill-atmosfera. It-tema prinċipali f'din l-esibizzjoni kienet li kuntrarju għal xogħol li għamilt fil-passat, il-punt ta' tluq ikun infatti it-titli. Hawnhekk bdejt bil-kontra minn kif ġeneralment dak ikun jaħdem. Kelli numru ta' titli, esplorajt ħafna alternattivi fil-verità u kien hemm proċess ta' filtering u tibda tara tgħid idea forsi mhux daqshekk tajba jew oħrajn forsi jekk jingħaqdu flimkien ikunu aktar b'saħħithom. Ikun hemm proċess ta' sketching, ta' riċerka ta' kif forsi naf l-lup pereżempju ta' tagħmel riċerka ta' kif tidher l-anatomija tal-qalb. Ikun hemm dak il-proċess ta' esplorazzjoni u mbagħad finalment il-fażi tal-aħħar hija infatti il-pittura.